Bore da pawb a chroeso cynnes iawn iawn unwaith eto i yr amser gyda'n gilydd heddiw yn y shed wely yn Tŷ yn yr Ardd yn Edarn. Mae o'n braf bod yn eich cwmni unwaith eto. Gobeithio bod chi yn iach ac yn ddiogel ac yn llawn yr ysbryd bore 'ma wrth i ni paratoi i weddïo ac addoli a meddwl am dan air yr Arglwydd yn ein bywydau. Mae o'n Sul yn dilyn dydd Iau Dyrchafael a fyddwn ni'n sbio ar y darlleniad yna eto nes ymlaen yn ein gwasanaeth. Cyn i ni gychwyn, mae 'na un neu ddau o pethau i gyhoeddi. Mae'r Bore Coffi yn dal i cwrdd ar fore Dydd Mercher trwy grym Zoom. So os 'da chi isio mynd a cael panad a wedyn ymuno gyda ni trwy Zoom, gyrrwch neges i cael y linc. Da ni hefyd yn yn cwrdd gyda'n gilydd trwy Zoom ar nos Iau i astudio'r Beibl. Os 'da chi isio bod yn rhan o hwnna, gyrrwch um, ymholiad eto i gael y linc cywir. Ddydd Sul nesa, wythnos i heddiw, mi fydd hi'n Sul y Pentecost, a fe oedd o'n syndod i fi i ddarganfod hynny hefyd, dweud y gwir. A felly, 'da ni am wneud un gwasanaeth rhwng ein gilydd, fi a Richard, Dydd Sul nesa. Yn lle cael ddau ar wahân, 'da ni'n dod at ein gilydd trwy Zoom, dim dim trwy Zoom, trwy Facebook, a ac am ddeg o'r gloch fydd hynny, Dydd Sul nesa, yy ar Sul y Pentecost. Felly, cyn i ni gychwyn, beth i ni dawelu, ein calonau a'n meddyliau, ac yna ein hunain yn barod i dderbyn beth bynnag mae Duw am i ni dderbyn bore yma. Fel dwi wedi dechrau wneud yn ddiweddar, dwi am ddefnyddio'r salm am heddiw trwy gydol y gwasanaeth A dwi ar, am gychwyn, a Salm 68 yw hi am heddiw, efo'r pedwerydd a'r pumed adnod yn Salm 68, i, i agor ein addoliad bore yma. Canwch i ddiw, molwch ei enw, paratowch ffordd i'r un sy'n marchogaeth trwy'r anialdir, yr arglwydd yw ei enw. Gorfoleddwch o'i flaen, Tad ramddifaid ac amddiffynnydd y gweddfon yw Duw yn ei drigfan sanctaidd. A fel 'da ni'n neud o hyd, 'da ni'n cwrdd gyda'n gilydd yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ag Omega. Ef buai bob amser a phob oes. Iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Aleliwia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, Aleliwia. Da ni'n paratoi ein hunain rwan am ein amser o cyffes. I edrych yn ôl dros yr wythnos a fu. I edrych ar ein geiriau, ar ein gweithredoedd, ar ein meddyliau. Ac i cydnabod lle da ni bod wedi bod yn wan. Chydig o eiriau o Salm 68 i agor ein cyffes. 32 a 34. Canwch i Dduw, deyrnasoedd y ddaear, rhowch foliant i'r arglwydd, i'r un sy'n marchogaeth yn y nefoedd, y nefoedd a fu erioed. Clywch, y mae'n llefaru a'i lais nerthol. Cydnabyddwch nerth Duw, y mae egoniant uwchben Israel a'i rym yn y ffurfafen. Y mae Duw yn arswydus yn ei gysegr, ac i rym a thrugaredd yr Arglwydd rydym yn troi rŵan. Trugarha wrthym, o Dduw. Rydym wedi pechu yn derbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd, a dy roi ni dy iachawdwriaeth. Bydde di, Dduw, ein Tad, faddau i ni, a'n gwared oddiwrth ein holl bechodau, a rhodd i ni na ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Daw ein darlleniadau heddiw o lyfr yr Actau o'r Efengyl John a lythyr gyntaf Pedr. Wn i gychwyn felly efo'r darlleniad o lyfr Actau'r Apostolion. Yr penod gyntaf, cychwyn gyda'r chweched adnod. Esgyniad Iesu. Felly, Wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, Arglwydd, ai dyma'r adeg rwyt ti am adfer y deyrnas i Israel? Dwedodd yntau wrthynt, Nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r Tad wedi eu gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jeriwsalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi'l ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe'i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef, ac hyntau'n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn, ac meddai'r rhain, Ŵyr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddiwrthy chi'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Yna, dychwelasant i Jerusalem o'r mynydd a elwir Olewydd, sydd yn agos i Jerusalem, daeth Sabboth oddi yno. Wedi cyrraedd, aethant i fyny i'r oruchstafell lle roeddynt yn aros, Pedr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Mathew, Iago, fab Alffeus, a Simon y Selot, a Judas fab Iago. Roedd y rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â rhai gwragedd a Mair, mam Iesu, a chydau frodyr. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Eglwys yn yr Ysbryd yn ddweud wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Yr ail ddarlleniad felly yn dod o lythyr cynta Pedr, yn cychwyn efo pedwerydd adnod, pedwerydd penod. Gyfeillion anwyl, Peidiwch â rhyfeddu at y prawf tanllyd sydd ar waith yn eich plith, fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chwi. Yn hytrach, yn ôl maint eich cyfran yn nioddefiadau Crist llawenhewch, er mwyn i chwi allu llawenhau hefyd, a gorfoleddu, pan datguddir i agoniant ef. Os gwaradwyddir chwi oherwydd enw Crist, Gwyn eich byd. O achos y mae Ysbryd y Dygoniant, sef Ysbryd Duw, yn gorffwys arnoch. Ymddangosongwch gan hynny, dan llaw gadarn Duw, fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd mae gofal ganddo am danoch. Ymddisgyblwch a byddwch effro. Y mae eich gwrthwynebydd, y diafol, yn prowlo o gwmpas fel llew yn rhuo, gan chwilio am rywun i'w lyncu. Gwrthafwch ef yn gadarn mewn ffydd. Gan wybod fod eich cyd-Gristnogion yn y byd yn profi'r un math o ddioddef-iadau. Ond wedi i chwi ddioddef am ychydig, Bydd Duw bob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w dragwyddol ogoniant yng Nghrist Iesu, yn eich gwneud yn gymwys, yn gadarn, yn gryf, ac yn ddi-ysgog. Iddo ef y perthyn y gallu am byth. Amen. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr, wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Grandewch ar Efengyl yn ôl Sant Ioan. Penod 17. Gweddi Iesu. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, Cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, O Dad, y mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd roddaist iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb rwyt ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonais ti, Iesu Grist. Rwyf i wedi dogynneddu ar y ddaear trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Yn awr, O Dad, gogynedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Rwyf wedi ymlygyd enw i'r rhai a roddais i mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent, a fe rhoddais di mi. A maent wedi cadw dy air di. A maent yn gwybod yn awr mai oddi wrthyt ti y mae popeth a roddaist i mi, oherwydd rwyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddaist ti i mi, a hwythau wedi eu derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mai oddi wrthyt ti y deuthum, a chredu mai ti am hanfonodd i drostynt hwy yr wyf i'n gweddïo. Nid dros y byd yr wyf yn gweddïo, ond dros y rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddot ti, a'r eiddot ti yn eiddof fi, ac rwyf fi wedi fy ngogoneddu ynddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Rwyf i'n dod atat ti, O Dad sanctaidd, Cadw hwy ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddaist i mi, er mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn i'n cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddaist i mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythur gael ei chyflawni. Ond yn awr, rwyf yn dod atat ti, ac rwyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd er mwyn i'm llawenydd i fod yn i fod yn ganddynt yn gyfiawn ynddynt hwy eu hunain. Yr wyf i wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi casáu hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddïo ar i ti eu cymryd allan o'r byd, ond ar i ti eu cadw'n ddiogel rhac yr un drwg. Gwrandwch ar yr hyn mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith duwiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Felly, gadewch i ni edrych ar y darlleniadau yma. Ac wrth gofio, mae ma dydd iau drchafel newydd fod, ac wrth dathlu a cofio esgyniad Iesu i nôl i'r nefoedd. Dyma'r neges mae'r angylion i ni heddiw. Dyle ein sylw ni troi yn ôl at y ddaear. Ni esgynodd yr Iesu er mwyn dianc oddi wrth trafferthion y ddaear, nac i adael ei ddisgyblion yn amddifad, ond er mwyn rhyddhau grym llawn yr Ysbryd Glân ym mywydau'r disgyblion. Ond grym i gyflawni beth yn union? Yn yr amser rhwng y ddau weithred dirgel, y Dyrchafael a Phentecost, Yn y cyfamser, beth sy'n digwydd? Beth sy'n amlygu yng nghalonnau ac eneidiau galarus y disgyblion? A cofiwch, maen nhw neu maen nhw wedi colli nid mond athro, rabai, ond ffrind, a oedd hefyd yn cynrychioli ei ogyweithion nhw am eu dyfodol. Rŵan, maen nhw'n gwynebu byd a bywyd gwahanol iawn i'r un disgwyliedig. A dim ond geiriau arallfydol yr angylion i'w cysuro. Tybed a oedd geiriau'r Iesu yn y swper olaf wythnosau yn ôl rŵan wedi aros yn eu co, neu beidio? A wnaethon nhw cofio ei bod wedi dweud yn ei weddi fawr, Nid wyf yn gweddïo ar i ti eu cymryd o allan o'r byd, ond ar i ti eu cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. A wnaethon nhw cymryd cysur yn yr atgof hwnnw, ac yn eiriau'r angylion? Oedden nhw'n gwybod beth i'w ddisgwyl wrth ystyried yr addewid am yr Ysbryd Glân? Fedra i ond dychmygu, o fy mhrofiad i, pan rydw yn delio gyda sioc a galar a llawenydd tu hwnt i ddisgwyl a wedyn dirgelwch ysbrydol, yna mae'n digon anodd i gofio pethau a medr helpu ni i ddeall y cwbl, yn tydi? Wrth teithio, fel yr ydym wedi teithio gyda'n gilydd er ar wahân, trwy'r Grawys, y groes, yr atgyfodiad, y 40 diwrnod o bywyd atgyfodedig y Crist, ac yna ffarwelio unwaith eto, a, cyn diwedd y daith yma ar y silgwyn, rydym ninau wedi profi bob teimlad ac emosiwn fel y profwyd gan y disgyblion. A ninau hefyd yn gwynebu byd sydd wedi newid yn gyfan gwbl, o'r un gyfarwydd i un nid ydym yn ei adnabod, a hyd yn oed sydd yn codi ofn arnom ni. Mae'n defnyddiol iawn i ni ganolbwyntio ar y ddau beth sy'n cael eu cyflwyno i ni yn yr hanes yn Llyfr yr Actau. Yn gyntaf, beth wedodd yr angylion, ac yn ail, beth wnaeth y ddisgyblion. Dyma ddywedodd yr angylion. Ŵyr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Doedd yr Iesu ddim hyd yn oed wedi llwyr diflannu eto pan gyrhaeddodd yr angylion a torri ar draws syndod a sioc y ddisgyblion gyda'r geiriau, Pam da chi'n dal i sefyll o gwmpas yn edrych i'r cymylau? Weithiau, dan ni angen rhywun i torri ar draws ein methiant i symud ymlaen o'r digwyddiad sydd wedi tarfu arnom. Yn aml, dan ni'n cael ein hunain yn edrych tua'r cymylau, tua'r nefoedd, am syniad beth i wneud nesa', yn chwilio am atebion neu cyngor tu hwnt i'n gorwelion. Ond, os edrychwn ar yr ail beth, beth mae'r disgyblion yn ei wneud wedi'r angylion siarad, gwelwn rhywbeth a all fod o ddefnydd i ni hefyd. Maen nhw'n troi am adra, am yr ystafell be oedd pawb arall hefyd yn aros. Maen nhw'n troi at gweddi, yn ddyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, Ac yna, maen nhw'n delio gyda materion ymarferol bwysig, sef darganfod aelod newydd i gymryd lle Tiwdas. Mae'r dau weithred yma, gweddi a gwaith ymarferol, yn mynd law yn llaw. Os oedden nhw am cyflawni orchymyn yr Arglwydd i fod yn dystion yn Jerusalem, yn holl Jwdea a Samaria, a hyd eithaf y ddaear, Yna, oedd angen iddyn fod yn barod ym mhob ffordd i symud ar ôl i'r Ysbryd Glân dŵad. Mae'r amseroedd rhwng amseroedd, y cyfamseroedd, yn hollbwysig, fel rydym yn sylweddoli wrth i ni byw trwy ein cyfamser ein hunain. Sut ddylen ni treulio ein hamser rhwng argyfwng a realiti newydd? Pa addewidion sy'n atseinio yn ein clustiau a'n calonnau wrth i ni brofi holl deimladau a phryderon y cyfnod di-gynsail rhyfedd yma? At beth rydym ni'n troi ein sylw? Mae'r gorchymyn fawr i dystio hyd eithafoedd y byd yn parhau i fodoli. Nid yw'r disgyblion rywon. Ni yw'r disgyblion rwan. Ni yw etifeddion yr addewid am yr Ysbryd Glân. Ac arnom ni weddïodd yr Iesu yn ei swper olaf. Nid wyf yn gweddïo ar IT eu cymryd allan o'r byd, ond ar IT eu cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Dydy hi ddim yn bosib i ni ddianc oddi wrth trafferthion a thrybeini'r byd. Rydw yn rhan o'r byd, yn fregus ac yn wan, ond gyda'r nerth i weld heibio'r bresennol ac i ymwrthod â'r temtasiwn i ddigalonni, anobeithio a rhoi'r ffidil yn y to. Mae noddfa'r arglwydd, grym yr Ysbryd Glân, ac esiampl ein cyn deidiau yn y ffydd yna i'n cynnal at ac atgyfnerthu pan da ni'n teimlo'n wan ac isel. A chofiwch y ddau beth wnaeth y disgyblion ar ôl geiriau'r angylion. Dyfal barhau yn unfryd mewn gweddi a troi at yr ymarferol sydd o'n blaenau ni. Petai hynny'n cefnogi gwaith ar bancio bwyd, ffonio ffrind, dangos cariad mewn mil o ffyrdd bach, neu plannu hada yn yr ardd, a chynllunio a breuddwydio am fyd newydd ar sail y deyrnas. Amen. Gadewch i ni felly gweddio yn unfryd, i agor ein colonnau, i dod â'n pryderon, a'n obeithion, a'n bendithion at y tad. Gweddïwn ar y Tad. Ar i'r Eglwys fod yn un wrth dystio i'r Efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn drost ein arweinwyr yn y ffydd, ein brodyr a chwiorydd ar draws y byd, sydd yn byw trwy amseroedd anodd a trist. Gweddïwn y rhai sydd gyda chyfrifoldeb drost eglwysi a chapeli. A heddiw wrth i ni feddwl amdan galwedigaeth a gweinidogaeth, gweddïwn dros bawb sydd yn ystyried ei galwedigaeth hwy. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trugarha. Gweddïwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddïwn am doethineb. Gweddïwn am pwyll a chyd-weithrediad. Gweddïwn dros y Cenhedloedd Unedig a gwledydd y byd wrth iddyn nhw cyd-weithio yn yr argyfwng yma. Gweddïwn dros y rhei gwledydd lle mae yna fwy na dim ond y feirws yma yn achosi ofn a dioddef. Cofiwn yn enwedig gwlad yr Yemen, gwlad sanctaidd Israel Palestina, Syria, Bangladesh, Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trugarha. Gweddïwn dros y cleifion a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sydd yn gweini ar eu hanghenion, gan feddwl yn enwedig am ein gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr, a phawb yn y rheng flaen sydd yn brwydro yn erbyn y salwch. Hefyd, ar diwedd Wythnos Iechyd Meddwl, gweddïwn dros bawb sydd yn dioddef oherwydd eu iechyd meddwl, a'u teuluoedd a'u ffrindiau sydd yn poeni drostynt. Arglwydd yn dy drugaredd, gwrando i'n gweddi. Gweddïwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn, ymhell neu yn agos. Gweddïwn drost ein athrawon a phawb sydd yn gweithio yn y byd addysg, a'n plant a teuluoedd sydd yn pryderu am mynd yn ôl i'r ysgol, am penderfyniadau call a doeth, er lles pawb. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trig a'r ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb a gweddïwn drostynt, i drugaredd a nodded Duw, a mewn distawrwydd rŵan, cyflwynwn gweddïau ein hunain. Dad Tregarog. Derbyn y gweddiau hyn, er mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Y mae Duw yn arswydus yn ei gysegr. Y mae Duw Israel rhoi ynni a nerth i'w bobl, bendigedig fyddo Duw. Amen. Ac gyda'n gilydd yn un fryd, gweddiwn gweddi'r arglwydd. Ein Tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, Gwneler dewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. O Dduw, Brenin y gogoniant, drychefais dy unig Fab Iesu Grist a buddugoliaeth fawr i'th deyrnas yn y nefoedd, Erfyniwn arnat beidio â'n gadael yn ddi-gysur, ond anfon dy Ysbryd Glân i nerthu ni a dyrchafu i'r fan lle aeth ein Hiachawdwr Crist o'n blaen, yr Hwn sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda Thi a'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn nawr ac am byth. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Aleliwia. Bendithied Dduw ni, Cadwet ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. A dwi wedi dod o hyd i ddarn o farddoniaeth i cloi ein gwasanaeth heddiw, ac yn addas iawn, wedi gael, dim barddoniaeth actually, just darn o llenyddiaeth, wedi cael ei cyfansoddi gan John Owen o Morfynefin, ac oedd o yn y cyfrol yma, Geiriau Gorfoledd a Galar. Distawrwydd a thawelwch. Ni cheir tawelwch, oni bydd yr ysbryd mewn cynghanedd gyfrinol â'r distawrwydd o'i gwmpas. Rhaid yw bob distawrwydd oddi mewn yn ateb i'r distawrwydd oddi allan, ac y mae cysegred, cysegredrwydd lle yn gymorth gwerthfawr i gynhyrchu yn ysbryd dyn yr hyn a dry'r distawrwydd oddi allan yn dawelwch oddi mewn. Amgylchiadau sy'n peri distawrwydd. Ond ysbryd dyn yn unig a fedr dynnu o'r distawrwydd dawelwch. Peth i'r glust yw distawrwydd. Peth i'r galon yw tawelwch. O gwmpas dyn y mae'r naill. O'i fewn y mae'r llall. Ac am gobeithio y bydd eich colonnau chi yn llawn tawelwch yn yr wythnos sydd i ddŵad. Gan i ddweud gyda'n gilydd y gras. Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd oedd gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.